yesu yesu yesu a nga sumbedza debulo vhugala yesu ha nga uri debulo a zwi fhele ngauri ndi nga si zwi ambe yesu o ita zwithu zwine muṅwe na muṅwe a nga zwi ita ndi ṱoḓo ni fha zwone ngauri ni khou tea zwi shumisa ṋamusi na matshelo na vhutshilo ha mihoṱhe yesu o ri diabulo zwo ṅwalwa Zwo ṅwalwa, zwo ṅwalwa, ndi zwe a amba. Zwo ṅwalwa. Nga iṅwe nḓila, Yesu o ya kha bugu ya Deuteronomio a bva na ḽiṅwalwa. Musi diabolo a tshi ri ni zwi ḓivha hani uri no tshidzwa? A ni ngo tshidzwa. Ee, ndo tshidzwa. Murweni wa Roma 10 verse 9 ngauri arali u tshi ṱanziela Murena Yesu nga mulomo wau, a ri rwe diabolo, ane a ṱanziela murena yesu u ḓo tshidzwa a ri murwe vharoma 8 vesi 1 zwino hu tshena u laṱwa kha havho vha ri kha kristo yesu a ri murwe ni nga zwi itisa hani vhaefesa 4 vesi 19 mudzimu wanga ni ḓadzela zwoṱhe zwine na zwi lila hu u tovhedza lupfumo lwa vhurenani hawe ni ḓo tshimbila hani piselema 23 yehova ndi mulisa wanga thi nga shayi tshithu zwo ṅwalwa zwibuguni zwine na tea u ita ndi u bvisa bivhili na ri ni gaidi ya bola i ḓani kha rilo kha ithome murweni o kundea hana maanḓa murena washu ndi khosi ya dzikhosi a ri lode ya bola nga mafhungo a bivhilini petro ya thoma 5 vesi 8 dzivhuluwani fhaṱuwe zwinalwa ndi ya bola u mona mona tshi nga ndavha i vhambaho i tshi fhaḓa ine ya mumila a ri ḓivhi tshoṱhe nga sina ḽa tshidiabolo a ri ḓivhi dzi nḓila dzoṱhe dza diabolo na kushumele kawe kha zwoṱhe ni lavhelela u lwahani ni noṱhe na wina na sina ḽine ni ḓivhi tshithu ngalo diabolo u hone u tshimbila u tshimbila tshi amba ri songo ri songo vha tshiḓela ngauri u ita vhathu uri vha humbule uri hawo ha exist o thonja nga maanḓa o vha too smart kha kha vhabebi vhashu adam and eva so riṋe ri songo bulwa nga riṋe ro thanya mufhira ndi songo mufhira ndi swino ḽa vhukuma nga u tea ni muvhone nga maṱo a zwi amba uri ri a khou ni vhona ndi ngani a khou ni lavhelesa ndi ngauri mudzimu vha khou ni vhona mudzimu vha ya ni funa zwi sa khathi uri ni a tenda kana ni tendi mudzimu vha ya ni funa nga lufuno lwavho khaini ndi lwavhuḓi ende ndi a bulela u zwi ḓivha ndi ngazwo a tshi ita zwoṱhe nga maanḓa awe u tswa mulalo vhutshiloni haṋu ende a nga neti zwi sa khathali uri ni nṱha hani lutendoni kana no ḓala hani nga muya mukhethwa a ni nga ḓo swika hune devhula a ḓo tenda mulandu a huna u ḓo dzula khou ṱhasela nga nḓila dzoṱhe bivhili ri kha hosea 4 6 vhathu vhanga vha ḓo lovha nga u shaya nḓivho uri ri lu- ri lwe na hezwi zwoṱhe ri khou tou ḓivha dzi strategy dza diabolo na zwikili zwoṱhe zwa diabolo na masole awe tshiṅwe tsha tshikili tsha diabolo ketshi vha ḓa vhusiku mara a ti khou amba vhusiku vhu ha musi ro eḓela mara ndi khou amba vhusiku ha zwifhinga zwi lemelaho zwifhinga zwa vhuwiki vhutshiloni hashu diabolo u shuma nga muhumbulo u panga u ḓisola na kuhumbulele o thanya nga maanḓa u ḓivha zwine muthu a zwi humbula mbiluni yawe, u shuma nga kha muhumbulo, u dzula o ṱhasela ni nga zwifhinga zwi konḓaho. A ri vhale Mateo 4 vs 2 musi vho no ḓidzima zwiḽiwa maḓuvha a 40 na vhusiku ha 40 a u ya pfa nḓala mulalo. 3, Mulinge a ḓa a, a, a amba naye a ri, Kha re u murwa wa Mudzimu, amba na tombo ḽi vhe vhurotho. O ḓa nga tshifhinga tshe Yesu o vha a na nḓala. Ho no fhela 40 days hu si na tshithihi tsha u ḽa. A ri humbula zwo ri Yesu a khou pfa mini a si khou ḽa tshithu after 40 days. Ndi zwone vha muthu saini a khou pfa nḓala saini ni tshi nga fhedza 40 days ni si khou ḽa. O vha si 50 percent ya Mudzimu, a vha 50 percent ya muthu. o vha 100% ya muthu a vha na 100% ya mudzimu a khou pfa vhuṱungu hoṱhe saini na na nga fhedza 40 days ni dzi khou ḽa hanefhaḽa ndi yone he diabulo a ri ambai na tombo iḽi ḽi vhe vhurotho diabulo zwa vhukuma ha fight fair u dziyoni mbudziso uri ni ngo tea u litsha ni nga si zwi kone ndi ngaha na tshi dzo ita zwo raliwa ndi ngauri ha ṱoḓi ni tshi lifhedza yakobo 4 vs 7